Tɔgbe ame ɖe tsia gbe enua le do haa. Nyi be ame sia ame la te nyi hunɔ. Ame kaewo la te nyi hunɔ? Nɔmba tu, ne wo be mami le asi ame alo mami dze ƒãa amea ye ame ke mami le asia alo ame ke mami dze ƒãa ɖeke be amea ŋgba va li o. Ɖeke be mamia ela gbate dze xlɔ ame bua ke le famia mea? Ɖeke ɖeke gome netɔ be ɖeke be mamia la gbava dze xlɔ ame bua ɖe ɖeko la wɔe ɖo. Yo me do ame ne tia gbe ne nɔvi ɖe be yewo katã le xixe kɔ nɔa dzi le wotrɔ ya. Mi ga le tɔgbe ame ne tia gbe tɔgbe eŋɔ nye ma lɔ. Ame ɖeke me nye na ŋɔ lɔ nɔ yeŋtɔ kɔ aƒe vɔnu gbagbe vi bɔbɔwo ƒe tsami triple seven nine ƒe eya ŋa la dzi le wotrɔ ya. Enye dzidzɔ nam be wotrɔ ya mi ga na anyi di be mia ga srɔ nu ku ɖe dzɔdzɔme ƒe amlima ŋuti. Kpɔe ɖe mia yi dzi ale. be ame sia ame mate nye ŋunɔ o. Ame sia ame mate nye ŋunɔ o. Ame aɖewo lia wodzɔ kple ŋu elabe míawo pɛte eŋu le ta dzi na mí. Ame yiwo dzɔ kple eŋu le ta dzi woa, ame aɖewo mami le wo gbɔ menye fia be. Ame mawoa, woawo hã woava nye enuwɔla na amewo, ada dɔ, asa vɔ, ao. Nenye be wòyi nenema egbe akpɔ be ame sia ame va nye hunɔ. Ame aɖewo le wobe wobe yewotɔgbe sa zɔ kpɔ, yewotɔgbe ma yewova dzɔ ta. Wowɔ kɔnu na be yewonɔ ƒome trɔnu koa, alo ƒome vedu ɖe nu kpɔ wotsɔ wo zu hunɔ, wotsɔ wo tu xɔ. Ame ɖewo le wova sa zo vi ɖewo ko wotu xɔ wozɔ zo ka da ɖe woƒe xɔ dɔ me. Woma abati me ta gbe wokɔ patesin vi ɖe tsaka xɔa wobe yewo nye hunɔ. Ame mawo woe le ame gbogbowo dome gblẽ be yewo le nu wɔ na wo. Ame aɖewo le aɖe ko wokpe ɖe hunɔwo ŋuti wɔ ama ya vɛ, wɔ ama ya vɛ, wɔ ama ke kple kemɛ vɛ. Ke nu vi ɖe be yeadzɔ vɔa, ekpɔ dziku ko ye dze va sa zɔ gakpe ne ŋutsi ko be ye nye hunɔ. Ame mawo wa míeyɔna wo be bokɔkplakpo alo hunɔkplakpo. Ame mawoa akpɔ be ne ege ɖe woƒe aƒewo me la, ame ɖewo ta wo menɔnɔe o. dɔnɔwo, wo viwo nye na, wo vi akpa gãtɔ nye na fiafia dzɔblasowo. Elabe gbɔgbɔ yi ke nɔa ta dzi na ame hafi woyɔna ame be hũbonɔ. Ye wò tsɛ ame ɖe le ate sɔ eƒe enyawo vɛ alo ame ɖe asɔ eƒe dɔléle vɛ alo ame ɖe asɔ eƒe fukpekpe vɛ alo ame ɖe asɔ eme dɔwɔnya vɛ akpe ɖe eŋuti ne etrɔ yi wòava dze edzi nɛa? Menye dzɔdzɔme mae dzɔ ta nɛ le wɔm la eva hena gbegblẽ vana ame ƒe agbe me. Va wɔe be eŋuawo pete va trɔ yi megbe. Ɖevivitsea ava xɔ enu le dovodo sakpa te ye wòafɔ eƒe dzonuwo kple nuwo kpla be ya sakpa te hunɔe yi nye. Ame ɖewo le sakpa te dze xɔlɔ̃woe. wome be ne zu ŋunɔ. Ame ɖewo le woƒe aƒe me vɔ nu sa kpakɛ le a wotɔ gbe me kɔ wɔ nu o. Eƒo na ɖe ekɔ le eƒe aƒe ɖe de koe vɔ le egbea ko woƒe nya gblɔ na ame be miatɔ me sa kpakɛ be nava he yi kɔa wò ŋutɔe va sa zɔ gakpla tsi ble ɖo sɔ trɔ ɖe vɔdu sa kpakɛa gbɔ. be yi le nu wɔ na me wa ame ma akpa gantɔ wo le ame dome gble wɔ wo le nu ka ge nɔ agɔ be trɔ le gbɔ la yo wo la wɛ yo wo la wɔ afa nɔ yo wo awɔ nu yi na bokɔ wo la la ne xɔ afa ye zu bokɔ via me nyi fia be aso ko tsa be awɔ afa na mo eye be na nya le kpɔ li o me be ɖe e da va nye bokɔ gã wo tsa te kplɔ ame yi ɖe zu awɔ afa ne Vɔ nenye be nuyɔwo me ŋte de dzesi o yɛ be yiva zu hunnɔ la, wowɔnɛ vɔ meɖona wɔtrɔ kpli wo o. Yɛ ne wogava ɖo wɔtrɔ kpli wo la, ameyiwo to woƒe asi me la, gbegblẽ dzɔna ɖe amewo dzi. Yɛ ta menye amesiame la nye hunnɔ o. Hun bunɔwo etrɔ ŋshi wole. Ameɖe le vivia, ele kpo ɖe nu yɛ ʋɔdu ɖe le asie. Ne wole ŋu ƒom la, ŋudzɔa vana edzi ye wòɖuna wɔe. Ŋudzɔa tona edzi kpɔna nu na amewo dana dɔ kɔa. Ke ne edzo yi aƒeme ko la, ya tsɛ va doa maze. Amewo ava nɔ kpɔ vovo to megbe na eƒe tɔ hunɔ. Ke madidi o kɔa, ke ya tsɛ zu hunɔ le aƒeme. Nɔvinye, ne ame ma le trɔ̃ ƒo sɔ, ele alakpa ƒo. Nenye be mawua la va dzi o, awɔ nane ko ekpo ma nu ko awɔ nua le. Elabe mía tɔgbuiwoa, amaze ɖewo nɔ wo sia, ame ɖe ƒonɛ, ta ne wosɔ dɔ nɔ vea, ne amea gayi kaka si egayi agble hã, ne wole ha dzi le amazea gbɔ koa, mawua dzena amea dzi le agblea kaka wòaʋu du va, ava fia be miwɔ ale, miwɔ ale, miwɔ ale, miwɔ ale ne dɔ nɔa. Yeta vedu ɖo, amaze ɖo, zoka le woƒe tea. Ame yiwo ƒona trɔ woawo dzi wòto. Gake menye fia be enye trɔsi alo kɔnfosi ewɔ ame yi ke ƒona vedu ɖe koa, efia be ezu hunɔ le eƒe aƒe me o. Nɔ! Mele teƒe o. Ne ɖe le dɔ me, èle dɔ srɔ̃ ye wò aƒetɔ kɔ nye nye senior man a, menye fia be wò tsɛ àtso yi ke me xɔ fri o. Womelé wò zi dzi o. Wò tsɛ àva xɔ dɔ. Aɖo asi ɖe ŋutiwò ne agbã ɖuɖu va. Leke awɔ axee? Ameka gbɔ ayi? Vɔ ne ènye dɔ ƒe tɔ le ɖokuiwò sia, ne agbã ɖuɖu vaa, ènya ale yi ke àwɔ axe fe ma? Lé yeawɔ axe fe na ze enyea? Lé yeawɔ axe fe na zoɖoametɔ enyea? Lé yeawɔ axe fe na amewula enyea? Ame aɖe yi le amea dome gblẽ kple gbɔgbɔ, ye wokplɔ va gbɔ exɔ amea ɖa gbe. Fifia ne gbɔgbɔ yi ke gblẽ nua va ɖe, gbɔgbɔ ɖe le asiwò yi ke axɔ gbe le gbɔgbɔ ma nua? Ye ta nu ka nua be dzi koklo dzi gbɔ̃a elãmɔwo pɛtɛa wokɔ ɖena kuku ne gbɔgbɔ yi ke le nu gblẽ le amea ŋuti? menye fia be enye hũnɔa ƒe nuɖuɖu o. Vɔ le egbe mea, ne wowu kpɔ blibo fifia, ne ɖe wobɔ ne woɖia, hũnɔ ɖe woɖena kpɔ me ta kple mafɔ kɔ aɖi. Elã susɔea tsɛ anyi woaɖu. Ne gbɔgbɔa va va hiã egbɔa ƒe teƒe ɖe yi ke meɖe o la, edze be ne he gbegblẽ va ewò. Ame mae le ɖokuiwò yɔm be hũnɔa ƒe aƒeme. Ye ta vodui wole asia me hafi wonyena hũnɔa woatso le kpɔ blema nye ame ame aɖewo lia, eɖa le wo gbɔ, tsamba le asi wo, ablɔ le wo gbɔ, gagodo le wo gbɔ. Wowɔ nu yewo katã na wo gake womewɔa nu na ame o. Womekaa nu o. Vɔ nenye be wova ka nu le afi ɖe, hunɔ ɖe gbɔ, wokatɔ be ɖe ame ya eva lɔ ɖo la nɔ alɔa me hafi woali vodua, ye woava ɖo dza nɛ ye wòava nɔ anyi ye tsɛ axlẽ amadama me hafi woade vodua agu gake menye fia be enye hũbonɔ alo enye hũnɔ o. Vovototo le trɔ̃ si. Ne wole ame ɖe yɔ gbea be trɔ̃ si ɖe, míeyɔnɛ be ame ya trɔ̃ si ye koa, mise be enye nuwɔla? Ao. Ame yiwo ƒona vodui ye wonye trɔ̃ siwo. Le blu mea, woyɔna wo be kɔnfosiwo. ame yiwo ƒona ʋɔdu, ʋɔdu la va wo dzi. Vɔ ʋɔdua tɔ ŋutɔ li yi ke nye gbɔgbɔ me tɔ ŋutɔ li. Ne ʋɔdua le asi fia le blema, woate nɔ ŋu ƒo ame ɖe asu agble va yina ko vɔ ʋɔdua sɔe. Ko va tsi ŋu ma le trɔ ƒo kakakakaka kɔa, wodɔ na ame ɖe ƒe ame be abe yewo me ʋɔdu ya elé vi o, elé mia vi ta, mi va ne woawɔ kɔnu ne. Miɔ ŋutɔ ma amewo edza dzi nuɔ kafi woawɔ kɔnu ne. Ezu nuka etrɔ si le kpoma ye wòanɔ ʋɔtru ƒom. Nenye be edze ye ŋe ye nɔ kpɔ me enye kpɔkpɔ kaka va do goa, menye fia be ne womebla ta na wò oa, menye mí na wò o. Ne womebla ta na wòa, menye mí na wò o. Gake agbe be eyae nɔ kpɔ amewo kpɔ nu sia nu ta ne wole yeƒe nu wɔm le afi ɖe ko ate ŋu awɔea, ele kɔ ɖum. Ta menye ame sia amee nye na ŋunɔ Ame yiwo nye hunɔa, womlɔa anyi, amlima ɖea nu fiɔ, wodona ɖe xixe, wosea gbeɖiɖi, wowɔa nu vɔ egbea ame sia ame le fɔs be yeakpɔ nu. Ame sia ame le fɔs be yease gbeɖiɖi. Yɔdziname aɖewo fiana ɖe ŋku dzi kple tome na amewo yeanɔ gbeɖiɖiwo sem. Vɔ gbeɖiɖi ɖewo li asea nu yi wòabia woa, Ne mente va nɛ oa, agblẽ nu le ŋuti o, agblẽ aƒeme nɔ. Vɔa nɔ amewo tɔ dzra ɖa vɔ, wò ŋutɔ aƒeme la bu zo de o. Ye ta menye ame sia amea ye nye ŋu nɔ. Ame ɖe le egbea, ebe yebu yeva yi ɖe tɔ me, ko wogbɔ va kɔa, eva zu ŋu nɔ, exɔ voduwo kpe ɖe eŋuti. Ao, tɔmetɔwo dze xɔlɔ̃, ye wokplɔ wo dzoe. Yɛ gbɔ va, wo zu xɔn ate da agble. Mía mama ɖo vo du nɔ wo gbɔa, wo me wɔ a nu o. Agble ko wo ɖena wo nyɔ nɔ, asi ko wo sa na wo nyɔ nɔ. Nɛ hun nɔ ɖe ja wɔ nu alo wo tɔ hun nɔ ja wɔ nu a do ja nɔ wo a va nɔ zi mɛ a kpe ɖe ŋci wo a wɔ nua. Gake egbea amesiame zu hun nɔ ta ne yɔ kɔ be xa ba mɛ a Egbea yi tsɛ le nu wɔm ne nate sɔ goro ɖeka ɖa yi kpagɔ be yi do dza na yo. Yi me gbɔnɔ. Ame kae ɖo wo zia dzi? Ewo me nye ŋu nɔ. Eŋu me lé wo be ɖe ate ŋu awɔ vodu na me. Ate ŋu ale amo. Ye wo ŋutɔ va xɔ nu mɔ wole wɔwɔ maa? Nɔvinye, ame kae lé wo nɔ zia dzi? Amegã siwo wona anyi yɔ woxlẽna ame ɖo zi dzi yɔ wobe gbea ɖe ezu hunɔ, ezu amegã si, ezu mami si. Woŋua ame de xɔ, wokpea nuname kple gbɔgbɔwo. Eya ne gbe yi gbɔ woade ŋu agua, anɔ afi ma, woade ŋu gu. Vɔ ne wowɔ nu yi wovɔ la me kpɔ nye ŋu nɔ. Akpɔtɔ anɔ tɔ ŋu nɔ kplɔ ɖo anɔ du me yi. Anɔ ale yi ke wole nua wɔm kpɔ. Kakakaka ne va ɖo teƒe ɖe vɔa, ne wova yɔ tɔ ŋu nɔ be ne wova wɔ nua, ne eya gbe nya xɔ nuwo yi va do gbe ɖa kɔ be nava de ŋu gu na amewo. ko dzasi dam le alɔa ŋuti na wò ma be Mawua ne ne ne ne ne lé alɔ nɔ. Edɔa ne lé wò abe gu ene. Ame yi ke trɔ lé ye wòlé wò zu gua ye woyɔna be hunɔ, hubonɔwo. Nya yi ke le hu me aɖe hu. Ame ɖe abiɔ be nu ka me hua gbɔ kpɔ o. Susu ɖe ko yi bu Nu yi ke le ŋu me ye woɖena ŋu ɖe edzia, yɔyɔna be ŋubonɔ. Ta ame ɖewo wɔna nu yewoa ye wosɔ gblẽ ŋkɔ ne mía tɔgbuiwo ƒe subɔsubɔa. Wobe voduu le miaƒe aƒe me, wobe alafia le miaƒe aƒe me koa, wò tsɛ yi wo gbenye abla vodu nɔ alo wobla gu nɔ ebe yi be anɔ kɔku vodu gbɔ. Wobla gu nɔ koa, evɔ ya ko wò tsɛ va tu kpo so ama kpo ɖe da fiɖe be yi nye ŋu nɔ agbla lɔ. ele dza gbla alɔ. Ame ɖewo le wo bla na ŋu nɔ as a protection le kɔku ƒe agble me. Vodu sagbate le fi ma. Woate wɔ eƒe aƒeli nɔ vɔ mekpɔ nye ŋu nɔ. Mekpɔ nye sagbate ŋu nɔ. Elabe no kplɔ yi ɖe ŋu e no kplɔ yi ɖe zu Vɔ ado ekplɔ esa kpakɛ be ʋua zua emɔ le wo kɔnuwo le wo nɔ vovovovo. Fi ma ye tɔwo gbɔ wokɔ do na ame kpɔ be ɖe ne yewova ɖe ŋu gɔme ne ame ya ɖe masɔe aɖo nu ava gblɔ ne ahlɛviwo hã. Hafi ye ta ŋumenya enu sese wonye.

Agbo gã me nɔ be ŋlɔ nya nyɔ nya me nyɔ wo. Ye wo dzi na ha ya wa enya ɖe gbɔ le. Ahevi me gblɔ ahu me nyɔ ya ahevi me do aye ʋe gbe o. Ekpara ɖe ne me ɖu hu de wa ma ge ɖe ye ʋe kpɔ me le kɔnu ɖo wɔ ƒo. Ame yiwo wonye vodusu, ame yiwo nye Midawo, ame yiwo nye Milawoa ye husiwoa, wowoe kuna woɖana da na. Womagblɔ be mamawò nye husi, ya wɔ ame dze eŋɔ kɔ akua ɖa da na wa. Woɖu kɔ na wo. Ehu dzro madze. Enua madzro kɔ ava dze o. Ne ehu ke dzro eye va dzea ɖe, egblẽa nu le ame ŋuti. Ye ta menye ame sia ame ye la te nye hunɔ. Ame sia ame Mawu le ta dzi nɛ. Amegbetɔ ɖe sia ɖe wa ŋte ŋu ali se nɔ ame ɖe sia ɖe ne wodze be ne wɔ afa wa wɔ afa nɔ. Abe se ya mi li na me nye ame sia ame mi li na se na kple tu o ɖe. Edu ɖe me tɔwo li na se ati se wo li na. Esea ŋtɔ bia na ati ɖe wo kɔ dzɔ na ye wo ŋɔ na do ɖe me me gble kple me zɔ dome ye me wo te na ma ɖo kɔ li na se. Ame ɖewo me se wo bia na be yewo nɔ akro me Ame ɖewo mesee biana be yewoanɔ agbe ŋu. Nu yi mía mamawo dzraa nu le edzi saa nye ati gbadza ma. Ame ɖewo mesee biana be yewoanɔ agba ŋu, agba ŋu dzi. Ame ɖewo mesee biana be yewoanɔ yawagba me. Ame ɖewo mesee biana be yewoanɔ plɛti me. Eye ame ɖewo mesee biana be yewonɔ ŋegba me. Ekae le gbɔ? Ta nenye be wogbe nya wɔ ame ɖe mese kple ati koa, wowɔe abe esea etu see ko Evɔ wowɔ wò tso tɔwɔ kple ati, etsi atsitre nu. Ame aɖewo le woƒe sea, woɖo la li sea wòato ta woame etɔ̃, ata woame ene, amewo tɔ zaka ta adre. Eso eso dzɔdzɔme yi ke me nèdo tso kafi va anyigba dzi. Ame aɖewo nye ame ɖeka vɔ wonye venavi le fetu me. Ta ne woali se na woa, edze be ne woli ne ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka ne woli ne nyɔnu ɖe ɖe vɛ nyea edze be ne woli ɖe ɖe eve. ye nye se, segla me gla, ne ese wògla agla, ese na nua me, ese ke gagblẽa nu na ame, esrɔ̃ɖeɖe ese ƒe, agblenyuiɖeɖe ese ƒe, evinyuiɖeɖi ese ƒe, egakpɔkpɔ ese ƒe wòsona. Ye ta ne ènya be mese ke yi xɔ be yemakpɔ ga o, ame nyee fia be makpɔ ga la ƒle nu aɖu o. Menye fia be makpɔ ga aƒlea wò ɖo. Egakpɔkpɔ lea, egakpɔkpɔ le vovovovovo, different different fɔte e xexeme bala ni. Vɔ ne efɔsi ɖokuiwò ye kpɔ ga yi ke mele se me na wòa, wɔnɛ be ana anyi ko nya woadzɔ woasɔ nya gã ɖe ŋuti o. Agblẽ ga. woasɔ ʋu wò woaƒu ame, eviwo la tɔ he ame, elabe eyi ne force ɖokuiwò kpɔ ga mele be menye dɔ yi ke wɔ le menye ga ma kpɔ mele oa, enuwo koe dzɔna trɔ xɔna ga ma wodzɔna. Ye ta nenye be wowɔ research ɖe na wò be ne wòe akpɔ ga la, gblɔ ne dzɔdzɔmea be eyi nyɔna ya nena yi Eyi ke ne eɖo avi fam be yeakpɔe eye ne nu ɖe dzɔ ɖe ye dzia ame ɖe ate kpe ɖe eŋutia, nu ya yi wɔa ne ehɛ vɛ na ye. Nenema ke nye hũu ema. Ame aɖewo le hũu le ta dzi na wo be woawo tsɛ woate ɖe gbe na ame woafɔ wo vɔa womele ewɔm o ta egblẽa nu le wo ŋuti. Ame ɖe le fifia ne va kpɔ dɔnɔ ko dɔnɔ afɔ. Ame ɖe le fifia ne kpɔ gbe ɖe ne ewɔ na ame ɖe ko ehaya. Vɔ menye efia be azu hunɔ o. Ewɔe zu amanyala, afia ame, wòanyɔ na ame, ame la va da akpe na wò. Gake ne ekpɔe nenema ko ame be otsa le, leke nya nui wɔ ɖe ne eva kɔ ve do kpakpakli ɖi fia ko evɔe evɔe? Kpakpakli ɖe aɖe le se me na wòa? Mía tɔgbuiwo nane dzɔ. Wova ka nu ye vedu le amea gbɔ zã vedu ɖe be eyi ko ate xɔ aƒe hɛnɛ ye woxɔ vedua da ɖi. gake egbe wobe ɖi na ta wòtsɛ va xɔe. Wobe kɔkuvedua, vɔ kɔkuvedu le blema aʋawɔvedu wònye. Ye ne woxɔe da ɖia, mía tɔgbuiwo sɔ glãna aƒe gake egbe va zu egadzivedu. Ta ame ɖewo le la, wo tɔwo meɖu tu nɛ o. Vodu yɔ wo ne be alafia ele gbea, menye ame sia ame bu tu nɔ. Elabene me bu tɔ o ŋu nɔ woa, masɔ vodua me ta fia o. Awɔ vodua nɔ ɖe tome ko. Gake ne bui esubɔe mekpɔ ɖokuiwòa, ana vodua ƒe ta. Ne wosɔ abɔa nɔ, mekɔ naneke, ne wosɔ afɔa nɔ, mesɔ na, ne wosɔ go, vɔ ne wowɔe nenema kaka wosɔ ta ɖo nu kɔa, efia be ele kɔmplen, ezu agbetɔ. Ye ta menye nu sia nu wokpɔna le ame ɖe gbɔ wɔna o. Ame ɖe le vivia vɔdu ɖe le mele kpɔli o mɔ ne egbe nya va xɔe ko dome gblẽ. Agblɔ be amea wɔe vɔ menye amea wɔe o. Ebiɛ ebe enyo na wòa, ekɔe nɔ. Vɔ eyi wòkɔe nɔ o vɔa, eyi menyo nɛ o. Mawu yi ke le eme be yeɔ kple Mawu ya yewoate zɔ ɖe duwo la, ne fi yi ke gbɔgbɔ mɔ ɖeɖe eve le ŋe nu ŋle le kɔ la, ke wòa, eɖo problème. Ɖeko elabena nɔ ŋu ku, taya woame ene ye le gɔme. Ne ɖeka gbe nya nɔ anyi koa, taya woame etɔ̃ susɔewo maga move o. ne efɔs be akɔe la da to me. Ne ŋgɔgbetɔa ye wɔ lose kɔa, akpɔ be ŋua ƒete anɔ wɔ ale. Nenema nye mía amegbetɔ. Afɔti nɛ le mía gɔme nye xixe kɔ nɛa ƒe amlima. Ta ne ɖeka kpɔ mistake kɔa, susɔ be te kpɔ. Na asikui ya ɖeɖe le voa, tɔtɔtɔ va ne wɔ ame dzi bliboa be te. Ta menye ame sia ame ate nye hunɔ. Ese nu ke gblɔm mele na? Yoo, nusɔsrɔ̃ le mía ga srɔ̃ yi ɖe edzi wu ya. Gake ne ame ɖe be yeatse nu kuku me ku ɖe eŋutia, ne te ɖe tɔgba zu ma ŋutia, nu sia nu axe fe hafi anye. Sɔ yi ɖe edzi ebia se be ɖe ne etɔ nye mamisi alo tɔgbɔ nye mamisi ye wòku ɖe, eƒe mami agalé o hã. Mamia menye ya ɖekae zɔna o. Ne mami va vɔdu sakpata le ŋtsi enu le do ye nyi wo nɔ vɔdu da ekplɔe ɖa ablɔ ekplɔe ɖa kɔshi na enye be ne nye be etɔ alo tɔgbo nye mami si ese me wo so ne ese me srɔe no li se na me mɔ no kua wo kɔ na se akpe na ɖo ŋtsi wo me kɔ na se ma kple ɖe anyi wo subɔ ne Elevi ya vivia ne tɔ ke dzi o ne kua te ɖe srɔ̃a. Mate ɖe srɔ̃ ta woƒe mamia nenye be ame ɖe le mami le gbɔ ye wòku ye wɔ ame ɖe le ƒome ma me ya mami gava fu ɖe nɔ yɔ be tɔ tɔ ya woble o. Tɔgba su ma be woble o alɔfa ɖe alɔfa dzi edze be no trɔ alɔ ne mami ma ɖe tɔ dzi. Ne mami lé wò tutu koa, woatrɔ alɔ nɛ. Ye ta nenye be mami lé ame ɖe ye wòku, ye woyɔ mami siwo be ne wova dzra nua ɖa, wolɔna nu sia nu ye wodzɔ le xɔa me. Ŋɖeke magakpɔtɔ. Efia be trɔ va nuil. Kavi nenye be mami le wɔ ya gbɔ wo be ne wova wɔe na wòa, fine. Vɔ ne mami le amea me vi ɖe gbɔ xoxo hafi wòtso wobu ŋkume na eƒe sea, woɖo la trɔ wɔ kɔnu nɛ. ɖe mami yi ke le ya gbɔ ƒe alɔ dzi wòakɔ nye ya ƒe alɔ dzi ke ye ko ate ŋu aɖa nua da ɖe enɔa e etɔa alo enɔa ƒe kplɔ dzi. Vɔ nu ɖewo yi wo le xɔa me sa edze be no no no no vi de o no ɖe woƒe tewo kɔ ɖo la. Ɖo koe le abe leke eŋu ɖe le fia zana diesel gake le ŋu ɖe nɔ edzi be no zã petro me engine a akpɔ be woyɔna electrician wo trɔ wɔna dɔ bubu. Ele abe ka yi woso le diesel machine dzia ele vovo ne ka yi wole petro machine dzi ta. Eye dze be no trɔ alteration edɔ bubu le ŋua ŋtsi kple engine a dzi hafi petro me engine a woate ŋu asɔ diesel ƒe engine. Nenema nye mami yi ke le. vodu ta eta dzi ta le lea me vɔ vodu ta wonye na dzɔdzɔme ƒe ta yɔ wole na me ta no wɔ da ɖi wome gbanɔ eyi ɖo la na nyi woanɔ subɔsubɔ mamamama wotɔ ele asia me gake ne meɖe gblɔ nɔwo be etɔ woƒe mami alo tɔgbo woƒe mami ela si o la totally wrong zero mante le o. Ye ta wowɔnɛ nenema ne wowɔ vɔ wogbugbɔ va dena nu tɔ ne ame yi ke kua ƒe mamia ne wowɔ vɔa woakɔ fɔ agba nɛ woade nu tɔ woagbɔ bia ɖagbe na mi le fi ma hafi ne gbɔgbɔ ma ŋutɔ be agatrɔ va lé ame ɖea ate va lé ɖevi ɖe ate va lé dzidzimevi bubu Gake wobe be tɔgbo mamɔ me mamie va lé wo ne wotrɔ wɔ kɔ na nɔ ma dzia. Enye ne me ɖe gblɔ na me nyeme xɔ ne so. So far as na me akuwo gbe nya ɖe na me se ko li ne ɖa. Na me akuwo te kɔ na ma fa. Akpakua wo kɔ ɖi ne wo gbana kɔnu afa ne ya. Ke mege ya so etɔ gom mi kple mi mete kpɔ li ɖeka o. Mamlɔ mi kple mi mete kpɔ li ɖeka le se me o. Mante subɔ me se o koa? Eƒe mami ke mate ŋu asubɔ. Ne asubɔ dze ke ɖe gbe ado nɛ. Vɔ ne gava le subɔ tututua, ne mami mele gbɔ oa, wo la do asi ɖe mo nɔ. Elabena wole nya gblɔ nɔ mate nɔ. Mante va mlɔ aba yi ke etɔ sɔ da ɖe eƒe mami xɔ me hafi wòkua, wò ya mate va mlɔ aba ma dzi o. Emlɔ nɔ, emlɔ nɔ ƒe aba dzi edukɔ gu la li o. Nu yawo pete adze be mídze agbagba míase wo me ato asi le wo ŋuti be etsɔa megava gblẽ nu le ŋuti o. Mama gbe ŋu agbe ŋu nyaga vodu yi woyɔna xɔ le gbɔ woyina xɔ gbɔ lea akpɔ be ne amea ku koa amegã siwo ame xɔ gbɔ yi le amegã siwoa wova lɔna vo ɖoa nu sia nu dzoe. Woakaka nu sia nu. Akpɔ be xɔ vedu le aƒenɔ me wokɔe ɖoa ƒe blaetɔ̃, ƒe blaatɔ̃ ya vɔ ɖoa megale asi ame ɖekɛ kpɔ. Womegblẽna vodu ma ɖi. Ame bubu va nɔna ŋu ma dzi o, mate ŋu nɔ edzi o, dome agblẽ. Nenema ke koe nye mami. Ese nya me ɖa? Ye ta blema ame yiwo le aƒutagodzia, ne mami lé wo anɔ dzo ko aƒu va kɔna teƒea dzo li. Nue anye nufiafia yi ke amli mawo kɔ nam le gaƒoƒo ze aɖe me ko hafi miva be miawɔ nusɔsrɔ̃a? Edze be masrɔ̃ ya hafi va bia biabia ya edze be masrɔ̃e kpe nam. Nenye be èva wɔ nu le ʋɔtru gbɔ, èva ka atam le zikpuiwo gbɔa, zikpui gbɔa, edze be wò ŋutɔ nànɔ ɖe ƒo na ɖokuiwò kaka ŋkeke wuiade. Afɔ fɔfɔ ma ƒo ɖe ne ɖokui. Le yi wowɔ na kɔnu ma ele. Tɔgba zu meme na me ɖe dzi be anya kɔnu ma. Yi ƒe telefon nɔmba wo le nua dzi. Ayɔ wa da nɔmba wo ɖe fi ma. Efe yi ke axea axe ne ma fia le yi woƒoa ɖe na me ŋutɔ. Menye be vedu o. Menye be se yi wo li na o. Aƒo ɖe ne wò ame tsi bubu la ke nye amli ma. Wò yi ke nye nugoa ŋutɔ ŋutɔ yi ke me amia lea. Edze be na nɔ ɖe ƒo ne. Ne le ɖe ƒo nea, zikpuia gbɔgbɔe. Ele agbea gbɔgbɔ le me wa ye nye ma wa. Ta Mawu ma yi ke le zikpuia mea kple wò gbɔgbɔa wa wɔ ɖeka. Vɔ no le ɖe ƒo ne zikpuia ko. Wò ŋutɔ mènya ale yio ƒona ɖe ne ɖoko wa eɖo le nua la va me ne eva tu ata ŋu ama dzidzɔ kpɔ nua gagble. Ele abe nuka mèna be wò ƒe Mawu yi le me wɔ ɖeka kple Mawu yi ke eva ka ata ŋu ale gbɔ ye ewɔ be wowɔna nu ɖewo na mi mígblɔ be nua meɖi o. Ele abe míɖu fe le míaƒe Mawu yi le mía me ŋuti. Dze agbagba ne nàde dzesi nu yewo. nagbe mɔ ne ŋu na wo, ne afi ɖe ne nyɔ ne nanɔ. Toa be azu ma be le wotrɔ ya edzi be asɔ nu vi ɖe da le aƒea me. Nenye be ele anyigba ya dzi, enu sia nu ewɔna eme sena na wò. Gagbagba nàdzi akam, akam yi wode ade dzi ne nàdzi atama, nàdzi fetriŋuŋu ne nàgblɔ be atama akamue dze adzi. kafi wòda dɔ. Fetri akamee dzaa dzi kafi wòwɔ ade. Tsɛtsɛ ne va ne nu ne dze nu dzi na yi lo, le nu yawo katã to ge asɔ wɔ aɖu. Aƒua azã gbe ko ale kaka aƒua azã gbe woame adre, ete nye nu sue, ete nye nyɔnu, magahlẽ aɖi ake ke o. Nu sia nu yi ke alea, ele habɔbɔ. Dɔ va zu ma,

ke le ŋu dɔ ke le ŋu kpa mɛ le ŋu nɔa ŋuti kakakakaka wɔɔ, epe naɖe be mɔ dze nu ŋuti aɖe ɖeke be amea ela te va zu ela te va nyi ŋu nɔ. Yoo biabia ma bia biabia enyɔ ŋutɔ. Gbã le blema alo mía tɔgbuiwo ŋɔlia hafi woakplɔ va da ɖe hunɔ ɖe gbɔa, wokpɔ ɖe dze si be eŋu le ta dzi na wòa va zu hunɔ etsɔ. Ta ele be nàsrɔ̃ hudɔa, amɔ nu dze eŋuti le ŋu me hafi etsɔa woava lé wò nɔ zi dzi. Gake nenye be mète de dze si nui o, ye èsrɔ̃e be yi nɔ hunɔ gbɔ kakakaka ko ke hunɔa meva le o ko dzo wò tsɛ va zu hunɔa, ele awɔ dɔa pɛpɛpɛ vɔa, agbaa la dze edzi o. Màte ŋu awɔe aɖo wò trɔ o. Màte ŋu awɔe wòato ɖe eme o. Èkpɔ mía tɔgbuiwo lea? Dɔléle, eku, dzɔdzɔ le ƒome mea, ye wɔe be wova xɔ vodui ɖo. Alafia, ati gari, ye wova xɔe. ye ƒomea be ɖe ne woɖo kuxe ɖea, ye wova yina ɖe egbɔ ye woƒona ɖe na wo. Gake le nu va le kekem vɔa, ke va ke ɖe ame ɖe va ke ɖe nu ma dzi vɔa, ebe ŋku ŋku ŋu egbea, vodu ya le yewo gbɔa, edze be yewoakɔ ewɔ ga. Ye wotsɔ va dze vodu bubu woxɔ kpo kɔ va le ŋu dɔ wɔm. Eƒe ka ela ɖe fu na wo elabe alɔ yi dzi wobla Mawua ɖa na amea, wobla Mawua be nekpɔ aƒe ta na koe. Ne ewɔe va gbɔnye fifia be ɖe eyi dzi be yeaxɔ Mawu ɖe ne wòanɔ ye ŋuti zɔm le yeƒe aƒe me le nya me sem fifia ye mebla Aivito so makpo nɔ oa? Ne ekɔe dzoe ye koe va dze kɔ le nuwɔna me oa? Ne wokɔ Aivito so va dze nu lolowo biɔ abe enyi be wu na ye Mènya o, èdze dɔwɔwɔ aka nu ƒo be vodula le asiwò be nàwu nyi na ye. Enyiƒlega mele asiwò kpɔ a? Efia be èɖu kɔ. Ele abe ɖeko xɔ vodua be newɔ nu ka neŋle yi ta. Vɔ ne eva xɔa vevitɔ suma maze be nenɔ yi gbɔ yi ke akɔ da dɔ na amewoa? Ne ƒe trɔa, edze be nàva ekpoo gã nu. Míawɔ kɔnu ava na gbɔ̃ kple nuwo azɔa maze wòave míagbugbɔ nɛ ŋusẽ.

maso ko woawɔ ʋɔtru nɔ gbea ƒe azu hũnɔ. Eye dze be nàsrɔ̃ nu ayi tome le tɔ hũnɔ gbɔ anya Mawua into detail hafi woakɔ Mawua da ɖe gbɔ. Vɔ ne mènya nua o ko wosɔ Mawua da ɖe gbɔ, ele wɔ ge pɛpɛpɛ vɔa eyome dze nua màte sɔe o. Mète ŋu asɔe o. Nenema wòle ma nɔvinyɔ. Akpe. Akpe.